Türkmenler baglasa bir ýeri bili, Gurudar golbemi derýaýy Nili. Teke ýomup saryk salar al ili, Bir döwlete gulluk etsek bäşimiz. On sekizinji asyryň birinji ýarymynda Eýran hökümeti zalymlyk ýakasynda tanadan Nedirşanyň eline düşýär. Nedir şa diňe bir maksady gözläp, öz töwerek-daşyndaky beýik feodallaryň peýdalaryny saklamak üçin merkeziýetli we güýçli bir döwleti gurmakçy bolýar. Ol Eýran ülkesiniň birleşmeginiň badydy bilen güýçli ýaragly goşun gurýar. Emma bu goşun diňe bir şol beýik feodallaryň we Nedirşanyň özüniň mynasatyny saklamak üçin Eýran halky bilen garşy durýar. Nedirşa we onuň töweregindäki feodallar Eýranyň barça ekerançylyk ýerlerini özlerine geçirýärler. Kişi feodal we hanlaryň ýerlerini alyp, salgyt salyp, garyp-biçäre taýhanlary agyr malyýatlaryň aşagyna salýarlar. Agyr salgytlaryň aşagyna giren daýhanlaryň durmuşy gün-günden peselýär. Bu arada halka ters duran Nedir şa goşuny daýhanlaryň hem ilatyň obalaryna çozup, mal-gara diýmäni, oglan-uşak diýmäni malýat ýerine näme tapylanyna alyp gidýärler. Paýhaslar bu zulma dyzaman, obalardan gaçmaga başlaýarlar. Obalar boşaýar, ekerançylyk peselýär, sungat özgerişden galýar. Ýoksullyk we garypçylyk ilat arasynda barha artýar. Eýran halky agyr zulum we horluga duçar bolýar. Diýmek, türkmen halky hem Nedir şa we onuň ganhor goşunynyň sütemini ýakyndan görýärler. Türkmen obalary döwlet we feodallaryň zor bilen alýan salgyt we maliýatlary üçin barha biwatlanýar. Açlyk köpelýär, mal-gara aradan gitýär. Ahyrky galan zat-da, Nedir şa goşuny gelip obany taryp gitýär. Obalar tapylýar, kentler dagdylýar. Ýerinde malýat beregine gelin-gyzlary-da alyp gidýärler we bazalarda satýarlar. Türkmen halky agyr horlugy çekebilmän, bu süteminiň aşagyndan çykmagynyň ýoluny agtarýarlar. Obalar aýaga galýarlar. Taýhanlardyr ýigitler bir toparda birigşip, hökümet goşuny bilen sawuşyp, başlaýarlar we azat ýaşamak ugrunda dürli ýollary tejribe edýärler. Ynha, şunçakly bir durmuşda türkmen halkynyň parasatly ogly, beýik şahyr Magtymguly Pyragy orta girýär. Pyragynyň öz halkynyň durmuşyndan, çekip barýan agyr-süteminden ýakyn tanyşlygy bolany üçin, Onuň goşgulary türkmen halkynyň durmuşy we ýaşaýşy bilen ýakyndan baglanyşykly bolýar. Magtymguly görýär, halkyň köpüsi iýmäge nan, geýmäge don tapmaýan çagy, bir adak tenek hanlardyr begler türme şalydan geýim geýip, başyna altyndan täç goýýarlar. Köpçülik arasynda barça zatdy şahyr açyk suratda görüp, geç, görüp geçýär-de, özüne şu ugurda beýik bir ynsany resalat ihsas edip şeýle saýraýar. Magtymguly sözle herne bileniň, özüňe kemlik bil aýtman öleniň. Taraşlap şaglatgyn göňle geleniň, senden soňkulara ýadygär bolsun. Şonuň üçin şahyryň goşgulary halkyň agyr ýagdaýynyň aýratyn gözügisi bolýar. Şahyr ýerli-ýerden ilaty ezip, horlap ýören hanlardyr begleri goşgularynda gaty tankyda geçirýär. Olary ýazgarýar. Onuň üçin-de Magtymgulynyň sözleri bu hanlardyr feodallara gaty degýär. Bir tarapdan-da, şahyryň goşgulary halkara ýaýylyp, olaryň arasynda uly bir makbulyýet tapýar. Hanlar Magtymgulynyň öňüne geçmek isleýärler, ony horlaýarlar we agzyna geleni samrap ýören adam diýip at berýärler. Emma şahyr bu armanynyň yzynda berk durýar we olar bilen gaty çalyşýar. Magtymguly türkmen halkynyň birleşmek hakynda we olaryň azat-erkin ýaşamak ugrunda ymykly çalyşan şahyrdyr. Ony ýagşy tanaýlyň we degerli baha bereýliň. Berkarar bolsun bütin türkmen halkynyň birigşigi!